Salam mehriban doganlar. Eziz ildeşler, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Inha şu gün aktivist Oraz ýa-da Rozgeldi Çöliýew halk köpçüligine açyklama berýär. Söz Orazda men oturýan, Orazyň özi alyp barýar, özi çykyş edýär. Orazjan hoş geldiň, söz sende, başlaber.
Indi şu taýda aýallaň türmesi barada ýagny žensk koloniýa diýilýär öň Daşoguz şäheride eken şol meň eşidişim boýunça Ýylanly etrapny obasyna göçürilipdir. Onnoň şu aýallaň türmesi bir maşgalanyň bolup geçen maşgalasynda duçar bolan kynçylyklary şu barada gürrüň bermek isleýän we şo maşgalaň üsti bilenem birnäçe maşgalaň derdini ýetirmek isleýän bul dos oglan aşgabatly oglan özi oba niresinden hökmany gyzykly däl şol oglan maňa birnäçe öň gün öň haýyş etdi biraz ogly işlem bar şo sebäplem ol oglana Şo diýilýän wagtynda aýdyp diýip ýetirip bilmedim. Ýöne amanat bolup galmasyn, şu günlere, şu wagtlara gabat geldi. Şoň üçin aýtmak isleýän, bir oglan, o-da dost oglan, aýaly bilen ejesi bile aýaldan türmesine, ženskiý koloniýa türmä düşýär. Oturan ýyly alty ýyldan uje köp wagt boldy. Onuň şol ejesi şol dost oglanyma, dostuma jaň edýär. Şular ýalak bir aýal maşgala gerekli zatlar bar, şolary bir getirseň diýip. Ol dost oglan kak poloşa şu ejesiniň, gelniň diýşi ýalak paket-paket zatlar alýar. Şol gapydan girende şu derwezede erkek adamly miliseler, garagullar durdýar. Ondan soňra şol içine paketiň zadyny barladýa içine girýä. Soň şo taýda daky dronlar naçalniklerem erkek adam diýä. Özem aýalynyň türmesi. Soň ejesi bilen gelni ejesi aýdýa ogluň ejesi gelnim diýä sen birnäçe wagt bäri garaşyp otyrsyň maňa möhüm wajyp diýä şoň üçin bar sen git birinji sen duşuş ondan soňra men giderin diýä. Ondan ol gelin gapydan girýär, adamsyny görýär, gön gözüne ýaş aýlanýar-da. Gözüne ýaş aýlanýar, adamsam diýýär, Ezizim, men geldim diýýär, nesip bolsa emmada gowy bolar, çykarsyň enşalla, emmada gowy bolar diýýär. Şonda şo bagryna basyp gujaklanda, şol gelni Meni bärden alyp git diýýär, meni bärden çykar diýýär. Soň dost oglan diýýär, Bor, hemme zat gowy bolar, saňa bar, çykarsyň diýýär. Ol diňe yzygiderli gaty adamsyny gysyp, Meni bärden alyp çyk, meni bärden çykar diýýär diýýär-de. Soň hemme zat gowy bolar, çykarsyň nesip bolsa diýse, ondan soňra ýaňky aýdyp başlaýar gulagyna, ýanyna gysyp gulagyna aýdýar-da. Bizi bärde köseýärler, bizi bärde harlaýarlar, bizi bärde zorlaýarlar diýýärdi. Şol şol tomsuna yssy bolýar ekende, şu aýal maşgalalar ýeňilräk geýinýär eken, şu eli aýagy görünýän bolmalylar. Şu taýda garagullar adam görmedik ömrüne adam görmedik ýaly, ýa başga planetadan gelen ýaly, şol hatalaň gelin-gyzlaryna göz dikip durlar diýýärdi. Haçanda bir ýalňyşar, Şol ýüzüne basar şeýdemog-u. Kemsiders, kiçelders, namysyna deger şol ýaly düşünjede. Soň adamsyna şo gelin jogap berýär-de, Bizi diýä, baklaşka suw dolduryp diýä, daşyna-da mata dolaýarlar. Şoň bilen urýarlar diýä, onda-da siňýä galanok, çiş bolýar diýär-de. Bizi bärden alyp çyk diýä, biz gaty kyn ýagdaýda diýä. Ýaňky adamsy elindäki paketini ýere oklaýar-da, düşünenok. Aýaly gujaklap dur, gulagyna aýdyp otyr. Soň, soň, soň diýýär, yzy diýýär. Soň her hatany gezekli-gezegine banýa düşürýär ekenler şol aýal maşgala zenanlar. Şu banýa düşürilende gapydan diýýär, şu aýal maşgalaň düşüşi görünýär diýýär şo garagullara, aýnadan görünýär diýýär şo garagullara. Onda şolar biçäreler şonda-da nämesi niçin elinden gelýän zat ýok. Soň olara wagt berýän eken, şo wagtda-da geýinmeli eken. Şol gapydan girende geýnip ýetişip bilmedik aýal maşgalalar bolýar diýýär-de. Şonda-da utanç-haýa ýok diýýär şu erkek adamlara. Girip, bol, bol gitmeli diýip alyp, ýolda geýindirýärler diýýär. Soň şular ýalak adamsy bilen ýa kakasy, ejesi bilen görüşdirmek üçin şol garagullar ýa naçalnikler şol şol günki ismen başlyklary bilen bile bolmaly. Ondan soňra roditeleriniň ýana goýberilýär eken. Bu-da hemmesi diýip aýdyp biljekgä men, ýöne şular ýa-da içinde bar. Soň adamsy gözünden ýaş gelýär, duranok diýýär-de, Duranok diýýär, dişini gysýar-da, dilini aňyrsynda dur diýýär-de, Nämeler bolýar diýýär, nämeler bolýar diýýär, geň galýar-da şu zatlara, geň galýar. Meni bärden alyp çyk diýýär, biz bärde gowlugyň üstünden barmaýarys diýýär. Ýaňky adamsy görgüli şol aýalynyň ýanyna barany bile bolmak isleýär-de, şol komaty aşaga beton Bir soldatskiý koýka bar diýýär, biram tumuçka bar diýýär, tumuçkanyň gapdalynda stollary ýok diýýär. Onnoň şol komatyň hem gapam ýok diýýär, daş tuty bar diýýär, çekilýän žaglýusda tuty bar diýýär. O-da şemal bolsa eýlä-beýlä yrgyllaýar, görünýär diýýär-de, garaz, bile bolmana mümkinçilik ýok diýýär swidaniýa baran ýerinde. Soňra adamsy aýja, Menniä sroçja gitmeli boljak, bagyşla menniä. Gaýrat etdi, ejem çagyr, ejemem bir göreýin diýýär. Soň eline şo paketi berip ugradýar, ejesi gelýär. Ejesi gülüp zat edip şol tutyny açyp girýär welin, Eje diýýär, bolup geçýän zatlar çynmy diýýär. Oglum näme boldy diýýär. Şular ýala gelniň şeý diýdi diýýä. Men gelnime aýtma diýdim-ä diýýä o zatlary diýýä. Eje şu zatlar çynmy diýýä. O-da aýdýa oglum howa çyn diýýä. Şondan soňra ejesi dyzyna çöküp ogluna ýalbarýa. Oglum biz şu taýda alty ýyl bäri, mundan hem köpräk bäri otyrys. Seniň şular ýaly şotkada oturmagyňy islemezlik üçin birnäçe wagtlar aýtman gelip ýörüs. Biz seni ýitirer söýdýäs. Biz biziň has ümmetir ýüregimizi agyrdarsyň. Bize söz ber hiç kim ýany gürlemejegiňi, hiç kime aýtmajagyňy diýýä. Ogly bolýa diýýä, bor diýýä, gaýdýa. Ne swidaniýa boldy, ne-de duşuk boldy. Öýüne geldi zat etdi, üç-dört gün geçdi. Oraz diýýä, birden meň maşgalamda şeýle eşdilýä zatlar diýýä, o taýda birnäçe adamyň maşgalasy bar diýýä, goý halk bilsin, görsün, düşünsin diýýä. Ol maňa haýyşt etdi, men şo wagtda aýdybilmedim, ineme şuny aýtdym, Serdar Berdimuhamedow Gurbangulynyň ogly, indi şol adamy men häzir bir halta ýa gaba ýükläp, uly günä atyp bilmeýän, ol häzir arassa adam, hiç hili ol häzir eden ýamanlygy ýok, göze dürtülen ýaly. Ýöne men bir zady bir zat aýtjak bolýan, Serdar Mälikguly Berdimuhamedow. Ýekeje brother dogry ädim ätseň pylança müň adamyň günäsi geçýä häzir ine şu wagt Gurbanguly Mälikguly Berdimuhamet kakasy bir näçe adamlaryň owo diri jesetlerini ýitiren öldüren ýit basan onuň häzir özi öljegem çyn Jaýlanjagam çyn, o dünýä baryp jogap berjegem çyn, şonuň üçin Serdar Berdimuhamedow, etjek senden haýyştym, dogry düşünseň, şu taýda dogry çözüw bar, birinji aýallaň türmesini boşat, sebäp olaryň gargyjy seni hökman tutar, eger gowulyk edip başarmasaň, şu wagyt şolaň birgiden çagalar, ojaklar, Hojalykly garaşyp otyr gözün dikip. Ene diýilýän zat bir niýet etmesin adyny ar almak. Ene diýilýän ynsan gaty güýçli ynsan. Hudaý saklamasa başga hiç bir zat saklap bilmeýär. Olar şu wagt ýagdaýlar gaty kyn, gaty kyn. Şoň üçin etjek haýyştym aýallaň turmasyny goýberseň şolar Doga-dilegi dogry sogap aýtdyda birnäçe yzyňdaky tohum diýjiň maşgalaňy halas edip bilersiň. Ýa bolmasa kakaň eden günälerini ýuwup bilersiň. Sen uzak durmaýaň Serdar Berdimuhamedow näme üçin diýseň sebäp hemme zady Allah görüp otyr. Hemme hemme kişiň dileginem eşdip otyr. Şonuň üçin diller gysga wagtda kabul bolýar. Ýöne bir gün otursaňam, bir dogry iş etseň, pylança müň ýyl ýa pylança gün ýaşamagyňa peýdaly bir zat bolar. Ýene bir aýtjak zadym, Karaçaý Çerkeski uniwersitetinde okapdym şo taýda. Şu taýda uly hormat bilen salamlarymy ýollaýan şu ustudentlere. Şu taýda ýaş gyzlar gaty kän, gelinlerem gaty kän. Oglanlardan gyzlar, gelinler kän. Şol arada o dambaý diýilýär-de, dynç alynýan ýer. Şo taýda ýaş gyzlar şylabra güýji ýetenok diýýär-de, bir on sekiz, ýigrimi ýaşly gyzlar. Ubožsam işi agyr. Şol gyzlar ne kartyna pul geçýär, ne Ne okuw töläp bilýär, ne-de yzyndan pul gelýär. Şol gyzlar şol ubožda işini edýär diýýär. Olam az sagadam däl, on iki, on dört sagat işleýärler. Ondan soňra şol student gyzlar pasuda ýuwýar diýýär-de, on iki, on dört sagat, aýak üstünde. Bir ýaş gyz, şu meň eşidişim boýunça, Şu aýaklar, aýak üstüne durup diýýä, şu damarlary diýýä, şu dersinde görünýä diýýä-de, şu çişýän bolmaly-la. Onnoň meň diýjek bolýan zadym bir, Serdar, sen bir türkmen ynsany, özüňiz-de musulman döwlet ýa musulman bir millet. Iň bolmanda men saňa diýemok. Biz daşary ýurtdaky Ýewropa ýaly gowy durmuşda ýaşamak, iň bolmanda, iýjegini, iň bolmanda, geýjegini, iň bolmanda, okuw esbaplaryny almak üçin bir mümkinçilik dörüp, bir adamlar, çagalar bir okasyn, isleg, arzuwy bar, bilim alsynlar, irden gözüni açýar diýýär. Ondan şu güne okuwa gitmeli, bilýärler, Ýöne häzir okuwa gitse, iş galja, iş bolmady, pul bolmajak. Ondan şeýdip, türkmen gyzlar şo Dambaý diýilýän ýerde kösenip işläp ýörer-de. Ýene bir zady goşjak. Garaçaý şäherinde okaýan türkmen ustudentlerine hemmäňize sylaýan, hormat goýýan. Hemmäňizem özümden beýik görýän. Şu taýda gepi sözi ýerinde a gara düşünýän türkmen oglanlar barda. Nesip bolsa enşalla sizi dogry ýolda dogry hereketde görmek isleýän. Şoň üçin hiç wagt unutmaň bu watan hemmämiziň watanymyz. Bu çagalar oňky bolsun muňky bolsun ýöne biziň çagalarymyz şular. Şoňa dogry düşüneliň. Bu zatlar bir we birnäçe adamyň etjek işi däl. Bu zatlar hemme kişi bile orta goýup, bile hereket edip edilmese hiç bir zat amala aşmaýar. Ýene bir sag bolsun aýdasym gelýän zat Karaçaýly oglanlara. Ogluň ady Jelaleddin, şol oýnamana daşary çykypdyr. Soň bir türkmen student oglan diýýän. Ony uzyn boýly diýýän, ady-zady bilenok. Soň şu oglumy Bu kimiň ogly diýip sorapdyr-da, şu gör, öň görmeýän bolmaly-da, täze gören bolmaly-da. Onda gapdalda bir student gyz bar eken, onuň çagasy bar. Öz çagasy bilen bile oýnadyp otyr. Orazyň ogly diýipdir-de. Şol ustudent oglan her iline ors pulunda pul beripdir-de. Onnoň şu çaga begenýär, ýöne elindäki zadyň näme zatdygyna düşünenok. Öýüne ylgap gelipdir ejesiniň ýanyna. Soňňanky şo ustudent gyzam gürrüň beripdir, şular ýaly Orazyň ogly diýdi we şular elinde pul berip gysdyryp gitdi diýip. Indi men bärde diýjek bolýan zadym men üýtgeşik oglan ýa üýtgeşik adam bolarak ýa boldugym üçin ogluma şolar ýalak bir kömek etdi diýip düşünmedim. Znaşt meňem maşgalama kömek edýälermi? Men düşünmeli zadym menem bir biriniň maşgalasyna kömek etmel. Biziň biz borjumyz türkmende bir söz ba biriniň maşgalasyny goramadan hiç kim seň maşgalaň goramaz diýä. Şoň üçin şoňa sag bolsun aýdýan. Alladan gaýtsyn. Ýöne men meň bir eşitýänim, ýöne birnäçe görmeýän, bilmeýän eşitýän, eşitmeýänimem gaty köp kömek edýärler diýýär, sag bolsunlar.